Дуслар, карагыз әле, Мәскәүдә нинди матур кызлар бар. Менә берәү, икәү, ә монысы егет. Ә мин ә, сезне сәламлим татарча сөйләшик дигән оешмадан. Мәскәүдә шундый оешма бар һәм оешманың менә шушындый матур картинасы бар. Күрәсезме? Монда бу Тукай дип уйларга кирәктер, чөнки ни артында Болгар номерлары. Ә менә бу аның сөйгән яры Зәйтүнә. Зәйтүнәнең кулында iPhone. iPhone-га әйләнеп кайтырбыз, әйме? Сез беләсез бит, мин һәрвакыт ашау тирәсендә. Шуңа күрә минем каршымда ашау. Әйдәгез бергәләп карыйк әле. Сез белә идегезме шиповникның татарчасы гөлҗимеш икәнлеген? Чеснок сарымсак, перец борыч, ә менә чебрец татарча чаббыр була. Ә, тыквенные семечки кабак орлыкларын беләбез, душица мәтрүшкәне беләбез. Менә мята ничек була татарча, кем белә?

Яшәп алган, ләкин аны җимергәннәр иде һәм аның урынында төзегәннәр иде бизнес-комплекс. Һәм вәгъдә иттеләр, янәсе, без ул Болгар номерларын торгызачакбыз, Тукай бүлмәсен ясаячакбыз, ләкин бернинди Болгар номерлары да кайтарылмады, ягъни вәгънә, вәгъдә үтәлмәде. Әле ярый, Аллага шөкер, менә Мәскәүдә Рәсемдә булса да Болгар номерлары сакланган. Миңа бик ошады менә бу рәсем, мәхәббәт дигән һәм Татарстан флагы. Мәскәүдә дә менә шушындый татарлык утравы бар. Ә татарлык утравының җитәкчесе, хәзер таныштырам, без икебез дә Чаллы егетләре, Дамир Сабирҗанов һәм ике Дамир башта сәлам. Хәерле көн, исәнмесез.
Ике Чаллы егете күрешкәч, беренче сорау нинди була гадәттә? Ансы билгеле инде, ничәнче комплекстан буласың? Әйе. Э, менә мин дә Дамирдан сорыйм, Дамир, син ничәнче комплекстан? Мин Геста туып үстем, 10 комплекстан. Ә мин Новый городта, 43 комплекста. Кайсы синең чорыңда, э, кайсы комплекс егетләре хәтәррәк иде? Кайсы як, Новый городмы әллә Гесныкылармы? Но гэс накадый войной инде. Ничек итеп гэс егете Мәскәүгә килеп, татарлыкны монда сакларга тырышып яшим дигән менә шушындый ният кайчан барлыкка килде? Ул э, дөрестән генә әйткәндә зур юл булды инде. Кыскача гына менә шулай итеп э, сөйләсәк, Э, Мәскәүдә килеп, монда бит инде э, э, татарча аралашырга, сөйләшергә бик күп мөмкинлек юк бит инде. Менә шул татарларны шулай итеп эзләп, эзләп, берәмләп, берәмләп кенә эзләргә ардым да инде бер вакытта. Шундый зур оешма оештырырга булдым инде мин. Менә татарча сөйләшик дигән Э, оешманы безнең үзебезнең телеграмда чат бар безнең э, һәм без э, шулай итеп офлайнда да күрешәбез шәйләр эчеп утырып аралашып безнең менә сөйләшү клубы да башланды әле менә һәм киноклубта татарча киноклубны да ачырга дип торабыз әле алла бирсә биргән булса дамир сорау ә менә шушы чатка мәскәүдә яшәмәгән кешеләр виртуаль рәвештә генә катнаша аламы анда катнаша ала. Сез анда нишлисез? Нинди темаларга фикер алышасыз? Кемнең кемдер үзенең бакчасын күрсәтә, кемдер балыкка барып кайтканын, кемдер үзенең сәяхәтләрен, кайбер вакытта китаплар, иҗади әйберләрне, булган булган булган яңалыкларны, яңалыклар турында сөйләшә алабыз инде менә. шундый бөтен кешеләрдә була торган әйберләр турында аралашабыз инде без. Иң мөһим әйбере татарча, безнең гел татарча гына. Менә берәрсе ялгыш булса да урысча ике хәбәр язса көненә, без аны бер, бер, бер көнгә кимсетәбез. Шуңа күрә гел татарча гына аралашырга тырышабыз без. Әйе, бәлки кагыйдәләр нык каты түгел э, э, шуңа күрә кем ничек белә шулай яза хата беләнме хатасызмы иң мөһиме татарча булсын ансы татарча булсын менә аңларлык булсын ул татарча язылган икән синең өстеңдә яшел төстәге кофта бу берәр символизммы чөнки безнең бит инде яшел төс татар төсе мөселман төсе син Шуның өчен кидеңме яшел төстәге кофтаны? Әллә бу чаклы гынамы? Ансы да бар, ансы да бар. Әйе, бүген бит инде бәлки бәйрәм, э, Корбан бәйрәм. Менә э, әле иртән э, Аллага шөкер әле мәчеткә барып кайттык. Шушы кофтадан идеңме бәйрәмдә? Иптәшләр белән әйе, әйе. Анда менә имам сүзләре шундый инде, менә Корбан бәйрәме көнне кеше менә үзенең иң әйбәт киемнәрен киеп, иң Э, иң матур кием э, кыяфәттә менә шулай итеп килергә тиеш дип инде менә шулай итеп менә мин э, милли безнең зәңгәр төсен киеп килергә булдым яшел йо яшел төсен
җомга киче инде беразны ардыртты булатна
яшел яшел төстә менә шулай итеп киенеп әй безнең татар милли төсне менә шундый кыяфәт белән күрсәтеп менә шулай итеп бүген көне буе йөрдем инде безнең оешмага Керегез, сылтаманы аста калдырабыз. Ә хәзер чиратта Светлана Батталова, сез аны беләсез инде, умартаның актив укучысы буларак. Светлана, хәерле кич. Исәнмесез. Мин сезне күрүемә бик шат. Кабат. Мин дә, мин дә бик шат. Минем сезгә Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт, сезне дә бәйрәм белән. Менә шушы бәйрәм хөрмәтенә минем сезгә биремем бар. Менә шушы 8 Бу үсемлекме, нәрсәме? Тәмләткечнең кайсысын сез сайлар идегез? Кайсысы күңелегезгә хуш килә? Мин сайлайм мәтрүшкәне. Мәтрүшкә, ни өчен мәтрүшкә? Балачактан чагым чәй эчкән. Шул мәтрүшкә белән. Э, мәтрүшкә.
Мин яраткан минем белән. Ә мәтрүшкә җыйганыгыз бармы? Бар. Кем белән? Әти-әниләр белән, э, бабайлар белән, әбиләр белән. Балачактан уже аның бар. Мәскәүдә сезгә татар булып калырга кемнәр, нәрсә ярдәм итә? Ә, татар үзәге ярдәм итә. Монда теләсәң, ә, җырларга да килергә була, биергә дә, концертлар да үтә, ә, татарча сөйләшергә клубы бар. Үзең теләсәң, синең мөмкинлеген бар Мәскәүдә. Мин сезгә бер генә сорау бирәм дигән идем, мин сезне алдадым. Минем сезгә тагын бер соравым бар. Э, җырлар җырлыйм дидегез. Яраткан, иң яраткан татар җырыгыз кайсысы? Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәлә микән? Менә бу. Менә шушы. Шәп булды, рәхмәт бик зур. Ә үзегез кайсы яктан? Ансы инде бик шулай катлаулы, чөнки туып-үстем Казакъстан якларында, аннары күп еллар Төркмәнстанда яшәдем. Аннан соң инде 2005 елда Мәскәүгә күчендем. Әз генә соңрак инде үзгә әләмне дә күчердем. Ә татарча ничек шулай яхшы менә сөйләшәсез? Төркмәнстанда, Казакъстанда яшәп. Ансы инде әбиемә зур рәхмәт, мәрхүм. Әтием белән дә сөйләшәм, ул тик аз сүзле, мин монда инде күбесен роль, э, ролен э, әбиемә бирәм. Ә Мәскәүдә татар булып калырга нәрсә ярдәм итә? Түркменстанда да үттем, Казахстан, анда инде ничектер мохит саклана иде. Һәм менә шул хис белән инде Мәскәүгә килеп тә менә бердән татарлыкны изләдем. Э, Менә шул э, Асадулла йортын белеп, Мондагы аксакаллар белән сөйләшеп, менә шулай әкренләп-әкренләп мәктәп турында белдем инде, Муса Җәлил исемендәге мәктәпне. И менә шулай итеп, инде аннары оешмаларны изди башладым, төрле-төрле автономияларны, аннары барлык штаб та килде. Штабны әйтсәк, инде анда Җәмәгатьчелек алмашына, менә хәзер күптән түгел генә штабта булдым, ул алмашынды бик нык итеп, анда инде яшь кешеләр күбәйде. Ошла инде ни, дәверме, я ничектер буын-буынлап менә шулай штаб тәгәрли. Аннары Лилиана ханым бар, бөтенебез инде аны беләбез, бик яхшы дәресләр алып бара. Мин анда үзем дә укыдым, балаларымны да алып барган идем. Шуңа күрә Татар бит ул инде, син татар түгел. Ничек әйтәләр әле? Синең балаларың, оныкларың татар булса инде, шулар шунда гына инде син татар. Менә шул девиз белән менә шул Лилианага да йөрдек. Әле әле Мәскәүдә күп укытучылар, Альбина ханым да бар, Асия Рахмани да бар, берничәсен беләбез инде. Менә шулай инде татарлыкны саклыйбыз, концертларга йөрибез, төрле оешмаларга. Менә кая татар җәмәгатьчелеге бар икән, шунда кереп, әз генә сүз алышсам, мин үземне татар булып ничектер тоям, сизәм һәм эшемне эшемне э, дәвам итәм. Бу бинада Миңнеханов э, рәисе безнең фотосы бар. Ә рәисең фотосы булган һәрбер җирдә Уңыш елмая һәм бәрәкәт була дигәп уйлыйбыз. Э, Николай абый, килешәсезме? Э, килешәм.
Миннехановның фотосы сезгә уңыш һәм бәрәкәт китерәме шушы татарча сөйләшәбез клубына? Э, Белки шулай да мин аны турында уйламыйм, ләкин татар булырга Мәскәүдә бу кыен эш, барыбер ул бездән тора. Без тырышсак, Без юлны, сукмакларны таба алабыз.
Ә ничек итеп табасыз?
Али интернет безгә булыша, үзәге, татар мәдәни үзәге бар, кая без йөрибез, татар телен өйрәнәбез. Аннан монда төрле җыеннар бар, концертлар үткәрәләр, кая без үз милләт белән, милләттәшләр белән, үз мохите Тота алабыз шуны керә үз үзебезне татар булуны санасак без татар булуны хисне күтәрә алабыз ниләр татар булуны без булдырабыз шулай очрашу тәмамланды бик күңелле үтте Менә карагыз, таныйсызмы бу кешене? Бу Муса Җәлил. Сезнең белән минем арада серләр юк. Шуңа күрә мин дөресен әйтим. Миңа ә, татарча сөйләшү клубында күчтәнәч бирделәр. Мин бер дә көтмәгән идем һәм шаккаттым. Карагыз. Нинди шәп сәгать. Вообще крутой сәгать. Минеке дә крутой, әйме? Ну, монысы тагы да текәрәк. Шуңа күрә, ләкин бу инде мине бөтен чакырган бөтен кеше бүләк бирергә тиеш дигән намек түгел, ләкин, ну, бик приятный җәмәгать. Шуңа күрә татарча сөйләшик клубына бик зур рәхмәт. Соңгы очрашу булмаса, Алла бирсә, әле күрешербез. Шуңа күрә игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Ә мин менә татар йортыннан чыгып барам. Менә инде караңгы да төшеп килә. Менә шушындый матур бинада урнашкан.